Аҕам ийэм бииргэ төрөөбүт убайыгар Чурапчы Өлүөнэ Хадаа нэһилиэгэр иитиэххэ таһааран биэрбиттэр. Иннигинэ мин мин Чурапчыга Хадаа нэһилиэгэр Бобаҕа баһыгар булчут оҕонньордоох эмээхиҥҥэ иитиллэммин киһи хара буолбут киһибин. Адьас үрэх баһыгар олорбуппут оонньуур оҕо диэн суох этэ, наар ээ ыт оҕотун кытта оонньоон, түүнүн хоонньоһо сытан ээ киэһэ киэһэ хааччарда аспытын тэҥҥэ үллэстэн онон ээ улааппыт киһибин. Так, уон араас санаалар утуппакка муҥнууллар, сытара түстэрбин сыыллан киирэ тураллар. Уларыта тутуубут умулунна уурайда, улууканнаах былааммыт олохторго киирбэтэ. Аһы-үөлү дэлэтэр атыы-эргиэн аатырар, бааһынайдыы дьаһанар, байар суолбут дэһэллэр. Сири-уоту үллэстэн сиэрдийэнэн саптылар, баайгы-баайы түҥэттэн бары көҥүл бардылар. Арбаат киинэ тэриллэн, атыы-эргиэн ырааһа. Саха дьоно эриллэн, сатыыр буолла арааһа. Арыгынан эргинэр абыралын биллилэр, табаардары эргитэр табыгаһын буллулар. Коммерсаннар күннүүллэр, хармааннара хаҥыыллар, маапыйалар элбииллэр, барыбытын халлыыллар. Күнүстэри күүлэйдиир күлүкээттэр үгүстэр, түүнүн киирэн түүрэйдиир түөкүттэр да элбэхтэр ырыабыт талдьархай ыһыы-хаһыы ыйдахай охтохторулууллар сытаһыта сарылыыллар уота кыыһа көстүбэт олохторго кэллибит уола кыыһа биллибэт оҕолорго тиийдибит уун баттах буоллаҕына уолбут иһэрдэһэллэр кылгас баттах буоллаҕына кыыспыт кэллэ дэһэллэр Тутум эрэ дьууппулаах дьоролдьуһа үктүүллэр, хара сирэ хаххалаах ханалдьыһа хаамсаллар, ырбаахыбыт быһаҕас, иннэ-кэннэ тыраҕас, сиэкистээр сирдэрэ сиидэ курдук аһаҕас. Билигин кэлэн дьаайдаан, мөккүөр бөҕө куолулаан, адьас сыыһа олорбуппут, атын олоҕу туппуппут. Ыстаалыны ыстаалыны ылсаннар ыатараллар ыыстыыллар, Хрущеву билэннэр куһаҕаны холбууллан, Березины билэннэр бэрдэ суоҕун этэллэр, Горбачеву хотоллор, куолуһутун сөҕөллөр. Ельциҥҥэ дэлиэтээннэр иннин-кэннин эстилэр. Баҕар, Путин буваҕа муҥур тойон ыраахтааҕы Пионердар мэнэйдилэр, комсомоллар, куоттулар, коммунистар хорхойдулар, бассабыыктар бараннылар. Сталинизм ыраастанна, социализм симэлийдэ, марксизм малыйда, сталинизм ыраастанна. Хайдах-хайдах буолабыт? Хайа диэки барабыт? Хаһан ханна тиийэммит? Хантан тугу булабыт? Үчүгэйдик үлэлиир, үтүөлээҕин көрбөппүн, аатын Өсүөдэн диир атыннааҕын билбэппин. Былаан наада диэтэххэ, былыргылыы дэһэллэр, куоталаһыы диэтэххэ, хомуньуустуу аатырар. Ол да буоллар сотору, олох оннун булуоҕа, Быстах-хамнаах кыһалҕа былыт буолан устуоҕа, сыана-сыыйа түһүөҕэ, сылдьар ырбыт кэлиэҕэ, баҕа санаа туолуоҕа, байылыы олох кэлиэҕэ. Ити сүүрбэ сыл анараа суруйбутум. Оонньууру билбэтэх оҕо саас ол ааспыт ыар кэмин бэлиэтин. Сааскы күн ыйыга үлэлээн, саадьаҕай оҕоһу соһорум. Уһун күн утуктаан, сылайан, оҕуһум анныгар охтодум. Сайыҥҥы өҥүрүк куйааска, дулҕалаах төгүрүк алааска от мунньан күлүһүн алларым, аччыктаан ардыгар ытыырым. Күyүҥү тымныыга Өксүөҥҥэ күһэллэн үлэлии барсарым. Үтүлүк, этэрбэс Мөкүтэ үлүйэн өлө сыһарым Төрдүөн биэс сыллаахха муҥнанан хорута сылдьарбыт суханан эмискэ атынын ойутан кэлбитэ сэбиэппит соһутан «Доҕоттоор, кыайдыбыт, кыайдыбыт! Эрэйэн, сэрэйэн Чөрбөйүн, бу дьолу соргуну билиэти тиийэрин кулуупка миитиннии. Оо, үөрүү, ырытастаныы, кустуһуу, уруйдааны халлаан ньиргитии, өр күүппүт кыайбыт кэлбитэ, өрөгөй күммүт дьэ үүммүтэ. Бу кыайыы диэ миигин кынаттаан, уон саастаахпар мин бастаан оскуола боруогуна тыллаан үөрэнэ барбытым хойутаан, ол бэйэм сааһыран бытааран, ветеран-оонньуу аатыран, үлэбин дойдум дьэбилиннэ, эрэйим билигин тилиннэ. Чэ эрэ, ветеран доҕоттор, оонньутун мэтээлгэ суумун кыайыыны уһаммыт доҕоттор турунун сэриини утарын баһыба махтал мастыы бараары ходуһабар киирээри олоһун диэн өрүкүйдүм от сытынан тыынаары күөх сайыны көрсөөрү Кииммэр диэри ууну кэстим, уҥуор арыыга туораары, оттуур сирбэр тахсаары. Онтон өссө дуоһуйдум, буһа хата үөрэнээри, чэгиэн чэбдик буолаары. Сирбэр тиийэн отуу тутуннум, өҥөрүк куйаастан саһаары, ардахтан самыыртан куотаары,

быттык көрсөһүөр аал уотум үөр-күөт аһаа асхадый мин бүгүн дуоһуйа тоҕустум сылгы ынан иитээри дьон таҥынан олороору хамаҕаттаҕа кэлэн олохсуйдум дьонун кытта дьонноһоору оҕолорун иитиһээри орто дойду хомойуох букатын кэлбит олох суох ыйаах оҥоһуум ыһыаҕа